a in kah na bur bur hmun kha nia lehlam saw an lut chin ange hei ka nula te pahnih e in ding dawn lo mi hei ka nula te pahnih hi republic of union republic of the union of myanmar ah an lut dawn a hei myanmar bridge ka rawn kal dawn e. Tunah hian zo khaw thar lei kan kal mek a khu. Tui. Hmm. Triau lui. Thir zu. Triau lui thir zuai ang. Khu khu triau lui ni pun nala sin. Kan thian te so lama kal phei to a. Hmm. A engo mai so lai so nan tok kal ringota.

helai hian tawp tlat nia hei pu conductor ho in an an tawpna dawr hi bawn ra em anih hi enga tinge enga tinge i ei leh in awmna hmuna in kal tak par par a hetilah hian in tawp chhan a mak ve khawp mai zui in mi pakhat mahna awm lo a ni mahse langin hetiang dawr hi chu hmuhnawm kan ti a ni maw. hmuh nawm khawp mai le kan kal zel dawn kan veilam ding lam hi kan la chiang lutuk duh lo tun lai lo engtin nge helaiah hian in lo tawp ringawt a rang ni ho hi mo helaiah hian eng vanga tawp nge nih Adidas showroom hi nen maw Adidas showroom lam hi chu Adidas showroom le hei Sunday hi khiti khian khilai kan kal tawhna chiah khi ri dil kawng zel a ni. umm tilai one two five kawr eng ha a rawn tlan a tuna kan kalpelh na ringawt mai khan sawi a saw a sawng ho dawr saw saw tilai dawr saw. Umm saw dawr ringawt sawn sawi. Umm heng lam hi tiau aw tiau te ka ti ri dil kawng ri khawdar kawng ri khawdar dawt ah ri dil saw lai ding lam pang ah sawn a peng a awm a tah chuan bazar chawhmeh bazar awm thin a. tlai tunah hian khi tunah hian foreign ah ka nawm mek a ni hei foreign ah nuam an ti khawp mai hei hi zawk a thar bazar chu ni maia kan kal kual kha sunday a nih vangin a inhawng lova. an kal ni hi Sunday a ni tlat. Tilai dawr ate'n eng emaw ka lei tawh a hmana hei khiti lai khian eng emaw nen dawr hming han ziak an dawr hming khi inziak a kan hrethiam chuang lo. Vawngkaw India ah hian suan deuh khan Sunday ni vangin dawr hi a inhawng lem lo va, mahse an thian te hi hi takhian an bazar dawn e, an thian te an bazar dawn. kan thian ten bazar e umm chuan hei hetah hian kawng a awm chho zel a haimawll kan tih lam kawng chho zel kha a ni helai hi hetah khian bazar chho a awm chho a. Hetah pawh an lut ve leh ta. Kei pawh ka lut ve dawn. Hei aw heta a kual sa na chiah hi. Helai kual sa na chiah kha gate atanga kan chho gate bul kha ani leh mai a ni. Tin gate kan hel gate atang kan hel a gate ah bawk kan chhuah leh dawn ni hi. Ni leh ti khian takhian kal tlang zel la enge kan thlen dawn Hai mual hai mual kawng lampang khan topa tawh hei hi Ni leh hai mual bak Burma Burma luhna ber zawk khan hei hi Mo Mo Burma luhna ber zawk khan a ni lo mi. Burma main road ber tahan kawng zawk khat rawh hai mual ah chuan khu la kan kal kha chu i rihaw dar lam kan en tir ange khu khu ta kawng awm zel khu rihaw dar lam ania khi ta rihaw dar ah enge ridil ah chuan khu khu ta khu gate kha lei kha a thleng leh der. Khumi lei atanga ding lampang ah chiah khawn kan kal phei a, tunah hetiang kan haw let leh mai a ni. Sunday te ni vangin dawr a dawr inhawng awm chhun lah kha an din chap na hmun kha nia engmah an lei lo a, mahse hmuhnawm chu an ti a ni. Mizo hi chuan zu dawr hi chu hmuhnawm chu kan ti a ni ang. mahse zuin mi leh ke mi kha tumah kan awm lo a mahse bungrawn chu kan ti ve rim rim tho a ni in hei helam atanga a rawn ziak hi engtin ange aniang le khimi thil ziak hian share teh u khi lei chung ami khi eh bar bar a mi lo thleng atin a maw tha hle mai. hei kan nula in varam varam ilo thleng e tihna anih khi tih welcome to Myanmar ah a tha khawp mai welcome to India e ani so welcome to India ti kung alawm salai chu um hei kan luh pheina kha te china kan luh pheina kha nia an kalh khan pur pur saw lai sawn an ding tawp an ding chat saw lai saw thil awmna a nih thil mizo chuan thil an ti umm e saw thlam i lo lak a en tih leh ta mawlh mawlh mai India ramah kan lut leh dawn ta India ramah kan lut leh dawn Call kaih tawh an neihna hmun kha ni. Ka kena tlat mai vawin.

khi khi lam khi hring lam tlang lam foreign bo ru kha enge nang ngai ve dan le rilru awm le a dai rui mai a dai rui mai maw ani khawp asin. Hawllen chu India ram nen khan danglam viau in hriat na deuh te nem. Danglam viau lo. Danglam viau lo a. Oh. Mase an dar za chu danglam ani kha. Ya. An dar za chu an thil zor po dang. Eh an thil zor po dang a kha ha eng hei ei lai kha. Dar lo. Ka hre lo a. Hmm. Eh ka thil don che mi. Kol to kol eh Kol to mi. Hmm. Kol toi to.

Umm ka phungphuk a inkawm khawm dawn nuam khawp ang le zan a nia inkhawm ban a nia hei hruaitu te ho an fel thin khawp mai kan haw mai hian phal thin lo a a nuam thin ni umm. Hei le, thaw kan tum hnai vai avangin thingpui te kan inleh dawn a, helai hi chuan thingpui te ah hi chuan phan tih a lar zawk a ni, khu pawh umm hei chu phan ni lo tlat, thingpui pangngai aw le, hetah hian tlangval bial lo lak kep ve rawh aw, hei kan la kual lawk nge. Umm pastor Eunice pa ani Eunice pa ani hi pastor siang heti lai zokhaw thar a kan pastor fel em em mai ani hi umm heti lama zokhaw thar lam tlangval fel em em te an ni a awih awmloh khaw filah an fel ani. Hei hi khaw zawl lam atanga kalte an nih hi umm hei hi aizawl lam atanga lo kalte an ni a hei zan ah zai tha khawp mai umm nula hlu te an lawm e hetah hetah. Tukin zingah sumdawng a thlan kan it hle a ni. Tawngkam a tawngkam kha kan ngai nat tlat. Heta nu lama fakit e. Heti lama kan hotu te. He lam. Hei current hi eng lutuk lo va, mahse anmahni hi an eng phat mai a ni. Duh ve e, Susana saw min dah sak tuin ka hria. Em le, tlangval min dah sak ta em? Hei hi kan tlangval hi khaw maw, i thilsem kha enge? E, thingpui, aw, thingpui tui tak kan inang.